Church of Christ. Zita rangu ndinonzi Roda Mirimi ndinopindira pamupakose Church of Christ. The following recording was brought to you by www.churchofchrist.co.zw.
Regai nditore nguva ino nemukana uno tisvike pa tinopinda mukati mebible class yedu its a continuation yebible class yelast sunday yaiti iyo technology and social media technology ine zvakanaka Ine zvakaipa zvatinogona kunge takambosangana ndizvo, zvatinogona kunge tichisangana nazvo, uye zvekare inewo zvakanaka zvainogona ku kuti mukati menguva ino sezvo iriyo nguva yatiri kurarama mukati mayo Zvakanakawo zvekare kuti tisvike patinonyatsokuinzwisisa nekuiziva kuti ndezvipi zvatinofanira kuishandisa uye ndezvipi zvatisingafaniri kuishandisa e, varipo here vamwe vamtero

Takataridzwa zvekare e, pane zvakataurwa mukati meshoko raMwari kubhuku ra nderani zviya bhuku rakataurwa nezvaro Genesis chapter

Chapter 4 vakataura nyaya yani neyani. Cain na Abel. Eh, vakatsanangura kuti kudii panyaya yaCain na Abel.

no aenda ikoko eh, hapane vakuziva vanoaira zvakabva zvaita se aenda kunyika ino pakutsanangura vavakaita kuti city reconnected ishande kuti everything ndozvakuedza kuita mazvita henyu toenda kuna genesis chapter 6 vakataura kuti kudii Mwari vakanga vachizviziva kuti mukatarisa bhuku raGenesis rinotipa nhoroondo yekusikwa kwezvinhu zvose zvinoreva izvo kuti mwari vaive very accurate pakuita zvinhu zvavo vaakutaura kuna noa kuti unofanira kuvaka ngarava akapiwa nemameasurements ekuti aivaka achishandisa mameasurements iwayo akapiwa kunzi unofanira kushandisa muti type yakati ndo yaakadini yaakashandisa zvoreva izvo kuti dai asina kushandisa type yemuti waakataurirwa pane zvingadai zvakadini zvakaitika e, takaona maadvantage etechnology pane here vachiri kurangarira mamwe akataura maadvantages etechnology hanzi yakanakira vako teknoloji yakanakira kuti eh, awo inoredusa simba raunofanira kuise kana pabasa inoredusa ndima
mazvita henyu hanzi inorerutsa simba effort yaunenge unofanira kuisa ko chimwe zvekare e, vane muenzaniso wavakapa wakapa muenzaniso wekuti kudii Basa raichitwa nevanhu vakawanda but I think middle east vakunyati kwako rakutwa nemashizha nomusamarome chaiso. Mazvita henyu. Eh vakataura nyika yeJapan kuri kugadzirwa eh motikari. Zvikanzi panenge pari kudiwa vanhu 1000 panogona kushandiswa vanhu 20 vanongoisa ma raw materials acho panzvimbo nai poshanda ravaiti robot rekuti rinenge richingopika ropika uko richiassembla rega zvoreva izvo kuti pane zvekare disadvantage yatatoona iri inogona kuvapo yekuti pava pari kudiwa vanhu 1000 kuti vagone kushanda pareducwa number pane vanhu vanga 20 saka zvoreva izvo kuti vamwe vatorasikirwa nechii nemabasa

Eh, zvakawanda zvatakaona nekudzidza kubva patechnology regai tiipfuurire mberi tichienda pasocial media Social media vazhinji vedu eh, tinogona kunge tiripo uye tine zvinhu zvakawanda zvatinogona kunge tichiona zvatinogona kunge tichidzidza zvatinogona kunge tichirarama mazviri pane kuexchange information pasocial media nemaideas asiwo zvekare tikatarisa social media ine zvimwe zvayakanakira kwoita zvimwe zvayakadini zvayakaipira e, tingave nemaplatforms ma atingatiwo masocial media sites angasvika mangani kune vangaita ruzivo kana kuti amakamboshandisa kuti inini ndakashandisa akati kana kuti andinoziva ndeakati zvobetserawo vamwe vari muno kuti ah, vanogona kunge vanga vasingaizivi pamwe anogona kunge yakachipa kudarika vari kudini yavari kushandisa tinoda kungotaura masocial media sites Ah, tiine ruzivo nawo vamutoro
ndikati tikotanga newhatsapp yatoziva eh, mazvita hei eh, tipoita instagram WhatsApp, Instagram, Instagram, Facebook, Facebook, Twitter, Twitter.
Chero une bvute yako nzichi telegram bvute yako futi inonzi telegram. Eh, akawandisa ari more than eh, anogona kudarika 21 kune youtube eh, kune inonzi iyo chief asati ambosvika kana kutenga tiktok eh hanzi kune inonzi tik tik tik tiktok tiktok Koimwe. Kune Zoom. Kune inonzi your mix. Kune zvingare inonzi chii? Video. Vari wavamboiona, vamboishandisa. Nekuti uda kutaura message ukaplaya foni yako iyi inoburitsa video iwe uchitozviona uchirekodha message wobva waitumira ari kunoivhurawo ari kukuona wachitaura akutoresponda paari kuitawo Video uri kubva watomuona achidini achitaura yakutodzokawo kwauri. Imwe zvekare iriko inonzi chii? Ah, dzakawandisa. 21 patena dzisati tasvika. Eh, inoivo kwanzi chii? Anzi 2 ndizvo inonzi chii?

information achitiudza kuti ah, kune akata musingazi avari ah, kutaura vanozoziva kutovateera ikoko eh, vanozovateera ikoko mukona kuti vari kutsvagei ikoko kungori kutaurwa nezvei ai kune inonzi iyo live found eh, kune imwe zvekare inonzi iyo messenger dzakawanda mozonotsvagwa dzimwe dzacho dzasara nai eh, taakuda kuchiona isusu taona kuti akawandisa asi pane zvinhu zvatinoda kuti titarise panapa zvinogona kutibatsira kushandisa social media toda kutarisa zvayakanakira nezvayakaipira tiri kungotarisa maadvantages nemadisadvantages kana tabva ipapo tochizodzoka mushoko ramwari kuti tione kuti isusu pane here payakamboshandiswa yatiri kuti social media yatanga izvezvi here kana kuti yakatanga kubva kare pamaadvantages atinogona ah, kuwana pakushandisa social media inoita iyo inoricha a large audience ndo advantage yekutanga patinoiti kushandisa chi social media uye zvekare panove nedirect communication with audience chimwe zvekare chatinogona kuona ipapo inoita allow you to build your own brand pasocial media ipapo communication is faster As compared neyakataurwa naelder iya yekunzi kwaitwa mheno ehe yaifamba kuzoona yosvika asi tiri kuti isusu social media ipapo ipapo unotoona munhu kuti a ah, eh, ari online haasi hake kupindura asi atori chi kana akutopindura atoona kuti hazveshuwa akutodino akutopindura uye zvekare inoita kuti preaching iite made easier kuparidza kukurudzira pamwe munhu waunogona kunge usiri kuona wotaura naye kuti nemhaka yei usiri kuoneka because pauchada kuti regai ndifambe kubva kuam kunosvika kuo uko ukashandisa social media munogona kucommunicate akutokuudzai kana asangana nedambudziko takutoziva kuti pane dambudziko raasangana na naro uye zvekare panove ne you can create organic content so another advantage yatinogona kuona pa social media pane mamwe here maadvantages atinogona kunge tiinawo ekushandisa social media
yeah. online unogona pamaplatforms akasiyana siyana uri kwauri than kuti ndinosenga chinhu ndoenda kumaketi pamwe hachisi kutombotengwa hachisi kudiwa but apa uchaona kuti munhu anotokuti ausaplye kana kuti muri papi akutotsvaga otouya its easier kuti chinhu chispread kuti ndenge ane chakati chiri kutengeswa Mazvita henyu. Eh, ndimbodzoka ivo va. Eh, easy to find information.
Zviri nyore kutsvaga eh ruzivo rwaungade kuve narwo. Wangani wanoshandisa social media? Eh, vamwe handizive kuti kunetsa here kusasimudza ropa nai asi ndogara ndakataura navo pasocial media nai eh, tiudzewo maadvantage amunogona kuona neamunogona kuziva anowanikwa ah, besides ataurwa esai tafadzwa consumption yechinhu ye, ye, ye inokwanisa kuita effective pakuti tikatarisa kana kuti semushandisiro kana kuti wechinhu chakaita sevideo e, video kana ine zvaikukudzidzisa yasiyana naticha wekuti paanoenda kumba kwake waenda kumba kwako matoparadzana Video chero yakauploadwa musi wa- m- muna 2009 kana iripo payoutube nhasi unogona kuiona mangwana unogona kuiona kusvikira mangwana unogona kuiona uchiiona the same video kana ine zvairi kukudzidzisa zvairi kukuinstructa zvairi kukuratidza ingave yebaking ingave iri yechii ticha wacho ari pa- ari muvhidhi unaye even after atofa futi vhidhi yacho inongoramba iripo achingokudzidzisa zvaakakudzidzisa muvideo inoita ka preservation ikako kene ah, zviita
kungoti hazvo maybe muzimbabwe nekuti hatina mari zosisa but in other countries yava a lot easier because tiri kunzi musaungane nenyaya yekuti tinospreada handiti chirwere saka vanhu vakune vamwe vanhu zvati kumamwe makandisi vari kunyatsoita online learning iri effective and vari kutonyatsodzidza unlike isusu hedu kuti ahisi kuzoapply everywhere nokuti vamwe havana mari zosisi saka iri kubatsira pakucontaina the pandemic pakutomboiita kuti iite seirijoso
Mazvita hii. Kozvi. Ma advantages. Eh, pane vanhu vanoto vati kana vasina kutaura yavo hanisi kuzogara pasi. Ndichakuudza kuti vanhu ivavo vataura kana kuti havana. Ndozogara chii? kana vasina handigare pai handigare pasi orit regai tiende pamadisadvantages esocial media
e Kubatana pakati pemhuri hapasisina nenyaya yesocial media. Kubatana mukati memhuri hapachisina nenyaya yechi yesocial media eh, mungawedzere futi ku

semhuri baba vabva kubasa eh, vachimirirawo kudya vanenge vakatarisa pafoni yani mai vachibika dzimwe nguva makoto achimbotsva vachitarisa pafoni yani vanawo vamwe vakazvivharira kwavoko vachidini eh, vozongodedza kunzi iwe imboya kuno kani Eh, pane vanga vakasimaindi vanga vakasimudza ropa eh, ndatinogona kuspreda zvinhu zvekunyepa social media bcause tikangonyorwa chete tinogatanga kufamba hapana anozotaura kuti ndechechokwadi here kana kuti ai chinenge chaakutospread mazvita ii mm. eh, hanzi inospreda manyepo very fast within some minutes anenge aenda kana kunze kwenyika anenge asvika uchizotsvaga kuti ndiani ichokwadi here eh, zvakawanda zvaitika vamwe vachinzi vafa social media ii ah. otozoda kuti ah, ndikumupenyu ipi eh, zvakaitika kwakawanda nai kana kungotozvifambirwa zvako wakangopfekawo kamwe kamupfekero kaya kai wanobva va vakutora kavhidhiyo uchitozvifambira zvako kobva kapostwa pachi hauna kumbotaurirana nawo kuti nditorei eh, vangokutora from norway waakutotenderera pachii vobva vataura kana kuti ah, tamuwana kunzvimbo yakati apo hauna kana kumbokudini vamwe vacho vanogadzirisa gadzirisa inonzi background poiswa zvimwe zvinoiswa ipapo zvekuti unototi yesu yesu eh. eh.
eh. ine bad influence especially to youth they are the most affected because zvavanowana pa social media most of them want to imitate or to do or to experiment on what they have seen on, this, on social media
mazviita henyu hanzi inovaafekta zvakanyanya handizive kuti ishuwa here tikati kumayouth because tikatarisa eh, dzimba e, zhinji dzaparara dzimwe dzacho nekuda kwemasocial media iwaya
Eh. Chikuitika ndeye kuti vanhu vakuwanana pasocial media papa havazivani hapana anoziva kuti uyo ako ari kwacho naari kuita nezvei uyo ari kwacho ari kuita nezvei vanodanana pasocial media votoroora saka zvinhu izvozvo kwavanozogara vese mai eh, information iya yataurwa iri kuita easier yekuti vanhu vakonekta pasocial media vabva vataura kusvika pane rimwe level rekuti unototi a ah, munhu uyu ndaona fesi yake ndiye here but pamwe pacho wotozoona kuti haasiriye vanzi chiuya tisangane face to face wotoona kuti a ah, ndaiti ndiri kutaura nemusikana iye ari mukomana ndaiti ndiri kutaura nemukomana iye ari musi musikana pamwe wotonzi ah, imbotumira kamari wobva wamutumira waiti ah, ndazviwanira apa mukomana zvake ari kutorova zvake chii akaisa kaprofile piki kemusikana ichatanga tanga, tanga. zvakanyanyisa ichiri kunyanyo kufarirwa nevanhu vakawanda vazhinji vakanyura nazvo nai nanhasi zviri kuwedzera pane zvakawanda zviri kuitika pamasocial
media yababa ropa yekuti kumayouth kumayouth zviri kunyanya nekuti pari kuita exposure yeya yanzi yeinformation yese iripo handiti saka pane zvinhu zvokuti kana uri pasocial media zvinhu zvinongoita pop up panobuda zvinhu zvakawanda wanda of which tiri kuti pamwe kana uri an adult kana kuti munhu mukuru pamba acho you know kuti takabva neko kumhunga hakuna ikwa but nenyaya yekuti experimentation the rule of adolescence vanenge vaine kacuriosity kaike kuti sei zvichirambidzwa sei let us try ngatimboyedza and ava manje havakwanise kuzvicontrola like isusu tiri kuti waakuziva munhu mukuru ari kuti its nothing but ava they end up vakupinda muzvinhu zvisiri zvezera ravo kana kuita zvinhu zvisiri zvezera ravo
mazvita ino e, kazhinji kacho tiri ipapo vamwe vari kuitwa lu nevechikuru because wanoziya sekutaura vanenge vachiti takabva neko kumhunga hakuna chii tumatricks twese vanotudini vanotuziya vanozama kutushandisa kana vachinge vashandisa isusu vacho tosara taexposed nekuda kwekuti hatisati taapa level yacho yekuti tigone kuita zvinhu izvozvo saka ngatimbodzokai pamati iwe chidika technology ndozvaiti iri kuda kuti vana vave nemafoni e, eh, vaenda kuchikoro vanobatidzirwa wifi e, eh, tumasocial sites twese tuya tuya vanotuziva vachidownloada vachiita sei e, akatarisa friend yake oona zvaadownloada mukristu asangana neasiri mukristu uyo asiri mukristu uyu ane zvaari kudownloada zvisingaenderane nechikristu but uyu paari kutarisa achizviona anopedzesera ane influence yekuti ndoda kumboona kuti izvozvo izvo zvii nemhaka yeye achizvidownload zvakanakirei zvakaipirei haanogona kusazviziva asi nenhau yekuti pane maresources aripo yekuti pawangoda kunobaya uchiti download hairambe vamutero yeah. unlimited restrictions other than zvataiita kare kuti nemuri magroups zvatotaura pachechi pano vana sekuru vanenge vaina vazukuru vachitaurawo nenyaya vana mbuya vaine vamwe vachiitawo ngano dzavo saka iko zvino tese tinongokwana kuedza mudiki kana mukuru tinongowanika tichingokwana muchi kana muri muwhatsapp kana muri muinstagram kana muri muchi tese tinogona kukwana kuedza mwana mudiki kana munhu mukuru havana limited restrictions mazvita imi even the attitude yatinogona kucommunicata nayo handizive kuti munhu wandiri kutaura nayeyo mukuru kwandiri response yandiri kutaura nayo pasocial media nekunge ndiri kutaura naye face to face yakadini yakasiyana ndinongopotsera aword handinei nekuti pane vanhu vakuru varipo kana kuti pane vadiki

akawandisa vatino
ya chimwe chandakaona chiri musocial media its addictive eh, i think takambonya kuti anyaya yeaddiction pataitaura nyaya yedrug abuse but if there is one thing ichitori very addictive kutopfuura vamwe madrugs isocial media to the extent yekuti ka ukazonyatsotarisa eh, hatitoti day rine 24 hours if you want to be honest with yourself unoona kutozomboita paunocalculate kuti of the 24 hours dziri muday handiti ka how many hours have you spend on social media you would realize kuti The largest part of your day is taken by social media and uh, kwete kuti unenge uchiita zvinhu zviri productive pasina ukada kuzvibvunza kuti ah, okay saka ndaita an hour so far ndiri pafacebook what a violent unoshaya na one if whatever i gained ushaya na one chaunokwanisa kutozongonzwa kuti foni yako yakutopisa bhatiri nokuti chii iri kuoveruswa right nokuzoona kuti ah pamwe dhata radini rapera eh, ndiro ringatozokubvisa ipapo but chaunenge wawana pa hapana unenge uchikovhura nekuvhara mapicture evanhu nemacomment evanhu hapana so its very addictive and if not are controlled and if we are not careful tinopedzisa taa vamwe vandi zvimadzoi nayo social media eh, i remember be last week if i'm not mistaken pane mumwe munhu akatorovera pamota yangu indakazoona kuti uyu munhu kani akaisa maearphones ake munzeve ane zvaari kuona asi tomboona zviri kuitika saka ndakamira Ndipo ndangoisa mahazard ndamira mota yake. Akasvika kurovera pamota yakamira. Kusvika zvozobatira pamota deo. Tanga uringaringa kuti tobadi tobva apfuura tobva ndaenda zva. Saka unenge usiri munhu who can control you know your, your, your actions or whatever you're doing. Social media inenge iri in control of you. Saka we need to be very careful. Yakanaka ingatidzidzisa zvakawanda. asi iri very addictive and it can take the whole of your day usina kana one thing chiri meaningful chacho
mazvita henyu tawani
ah, social media inokonzeresa kuti tizochiva malifestyles evanhu vatinoona from within the country and outside

Remember Tafadzwa achiti one thing chiri chatofanira kuziva zvakanyanya pasocial media ndechokuti chinhu chawaposta pasocial media kana painternet you cannot remove chero ukazozviona kuti ah, this is wrong mandirika you cannot remove then mamwe masocial media platforms ukasubscribe kujoina kuya andika unozoona kuti wakuona kuti zvawakutumirwa hazisizvo andika haina option yekuita unsubscribe kana iri email unoona yakazara manotifications email message uchaona kozvikwe but hapana option yekuti chii ndichibuda hapana pasina option inge iripondere kuti sign up adinika but unsubscribe hapana saka watomo zvato pauri and uchararama nazvo then ah, i remember tafadza chipamwe example yekuti ave friend yake yekuti akaposta something on social media think that was 2015 read but then recently aku apply scholarship andidika atoti hazvaita hazvaita the last phase yekuti achiwana scholarship yake ndobvanzi pane zvinhu zvawakaposta pasocial media 2015 musi wakati muna october andidika it was against our beliefs isu seorganization Saka chi we can't give you a scholarship. Ndinozana ari ari kupotsa nyozi ari kuZimbabwe. Ari kutozo apply scholarship yokuCanada. Ndokwaakuziva kuti ah in 2015 October wakaposta iwewe against this but isusu ndozvatinobhilivha

Eh, percentage of the way we do business vamwe vanoti ari push weni mukaaplya basa imimi vototi okay tawanda tinofa vanoenda pafacebook pangu aripo here pafacebook tawanda tinofa vobva vadona ndiripo vobva vaona zvandinoposta ipapo zvandinoswera ndichiita zvandinofarira voti hatingashandire munhu Eh, ari kune zvese zvatiri kudaka but yaa zviri pafacebook pake mukazviona handifungi kuti munhu yeke ndi part of our family saka we need to be very careful nayo social media inodestroya more than it can build kana tisiri chii tisiri careful

saka digital marketing ndozvekutengesa pamasocial media izvozvo saka ukazonowanikwa iwe usipo pasocial media vai ah, saka itoda kuti utengese zvinhu pawhatsapp pafacebook painstagram patwitter saka iwe kana usipo unozozvitengesera po saka utozivi tinoshandiswa sei saka very very uh, difficult But we need to control it and say, yes, I may need to be for social media. But pandapo, chii chandiri kuishandisa zvii zvandinoita. Eh, ndaivhena paita ndokupedzisira. Ndaiseka nemayouth event avanze. Vakandifonera kuti, ah, toda kuita outing yekuti tingosangana neushoma hwedu tichikurukura kuti torarama sei semayouth mucovid munomu nezvipi zvatingaita. saka takachuza kuti zvenyu redu rive chitungisa chete christ eh, nokuti ah, takaona chitungisa vane vachitungisa vakawanda vanoita magames avanoita inozati saka takaona kuti ah, pamwe tikauyawo ikoko tinogona kuwana space yekuitawo zvimwe zvinhu zvatogona kuita semayuti

maybe ndambotaurwa ndisati ndapinda because ndanyika but social media ndinoona kuti inokanganisa zvekare our social life kuti kunyange muri mumba hamusisina nyaya kunyange vanhu vakakwira mukombi realize kuti unotogona kusvika kana from here to mutare usana kutombonyatsotarisa kuti munhu wakagara naye paside akaita se because everyone angori pafoni pake ari kuita zvaanoita pafoni pake and also uchaona kuti unogona kukanganisika maybe emotionally nekuti pamwe uchatarisa mafriends ako awakaenda nawo kuchikoro vese maybe vari kuposta mamwe mastatus ekunge vane chimwe chidanho pamuupenyu pamwe achitotorwa mapicha anotorwa picha akapfeka maybe hembe zitori dzake omira kana pamota yasekuru or whoever achiposta mamwe kamwe kafency lifestyle achiposta ari kuhotere kwakati kana kuti akaongomira pamwe pabuilding wotoongoposta pakati nzikana muno muchako whatever saka iwo uchiona maybe zvese izvozvozvo uchafila kuti maybe vamwe vese vandakaenda navo kuchikoro kana kuti mafamily members angu kana shamwari dzangu dziri kuita senenge dziri dzine kamwe kaupenyu of which maybe in reality hakasviriko so maybe we need to also be careful kuti kana tichiona tongoziva kuti sometimes hazvisi zvese zviri kuposwa zviri zvechokwadi mazvita here mati pamwe nanisokupaha sekuse apa paseya imba two dzakuvapapa pane loni yakaiswa every day hapare zvekusvika vanhu vachisikotorwa mafoto vakamira ipapo vari mumaruva vamwe vari pagedhi vamwe vanozama kana kukwira pazvimanhingine zvazva vachiita kunge pani vobva vanoposta na e, saka waona zvinhu zvakaita saizvo zvaizvo oti a ah. ende ukamubvunza dzimwe nenguva zhinji dzacho anobva ati ndeaniko

Saiba, nenzira dzakawanda dzekutsanangura hameno dzinosikangana yaane kuti yavanototi wo saiba wo inoti yekuridzira kuti waona no
mazvita ino eh, zvese izvi zviri kuuya kuburikidza netechnology nesocial media saka isusu tinofanira kuve vanhu vakangwarira kuti hongu e yakanaka asi zvataenda pairi ndezvipi zvaringati even vanhu vakatsvaga information pamusoro pangu inini ndavapa yandavapa asi vanozvizivawo kuti aiwa regai timboenda timbonotsvaga ipapo vana vaneiwana zvavakuwana zvacho zviri totally different nezvandadi nezvandataura kana nezvandinofungidzira kuti ndinoita saka zvakanaka eh, zvabva zvandirangaridza eh, preacher pasocial media ipapaa akaposta kavideo clip akange kaposta achinzira kati aida kuposta kune rimwe group ndokubva aita mistake ndobva akabuda pagroup rechi rekuchurch akatopedzera kati ah, tingashanda naye sei zviri nanani nani aende zvinoitika kuti eh, zvavanenge vafungidzira kuti ha ah, ndiri kusenda kushamwari yangu zvinongoitawo nemistake zvobva zvaenda kumagrupu ake ese and hanzi chawaposta chiya unogona kuti haa zveshuwa yangotsika pavanoti haa ndonga hapana atadii ona regai ndiidirite asi pane vamwe vanoti ichingotsika vatoidini vakatogarira izvo vagara vanzi vanoswera kwai pekuti payangopinda bedzi vabva vaiona ende vanoziva zvekuita nani nekuti vayakugako vati vaibvisa wazoita sei vamwe vanhu vanozoti kana vasina vokuona kuti a ah, chiiko chamabva makumidza kudzivita chamaa masenda ichocho iko chava changa chofanwa

inenge ichitomhanyawo nesu atika pamwe taipfuura nekuti ah, akanganisa delete atika but iyo yatoenda pamusoro yakuti even if you delete ane interest can still g c saka hauna zvawadi zvawadi
pataurwa pamwe naida kuti tikufanira kupangwarira futi pataurwa pemacyber crimes zvinoitika pasocial media ka sezvabatwa apo ka for as long as chinhu chaienda painternet chinhu ichocho hachichasimi control yako zvatopera chero wozosara wodirita chero wozoita sei mukaita safacebook chaiyo kune mamwe masites ane system yekutora zvinhu zvepafacebook omba azvikipa saka iwo wazvidhibita ikoko izvo zvinenge zviri ikoko zvaketchwa elsewhere and then pacyber crime pane zvinonetsa zvekuti ka privacy mukada kutarisa privacy is the most expensive thing chaveko mazuva ano kuva neprivacy unfortunately at the same time ukanyanyaita private hauchakwanisa kunge uchiwana chero basa chero basa rekuva musikana wamumba chero basa ripi vokuti tone facebook zvamuchitaura tone facebook yako woti handina Ah, hapana anoda kuhaya munhu akadaro vanotokutya kuti unayo ende uri kutotinyepera ende zviripo zvacho ndozvawatya pakuti ti hauna saka privacy is the most expensive thing pakuti pane vamwe anotendera pane ikoneti pane inoti get 20 gig free ikoneti chii haisi official ikoneti system iya yainenge ichitaura kudaro pane vanhu vanoita inonzi fishing kutonatsoraura vanhu chaiko kutoraura vanhu kutovatora zvaonoita ka ini handisati ndaiklika but muziro wandinoita zvinhu zvakadaro pane zvimwe iye handiiklike because ndozviziva but let's say waklika waklika kudaro inokutora yoti right kuti uwane mamegabytes aya atataura emahara Enter your name. Iwo enter. Ndonzi Samantha Dube. Onzi enter phone number yako. Iwo enter. 0772 unyora phone number yako. Onzi all right. Next. Onzi tipo address yako. Then kuti all right. Ah, ko address yaita wotaura ndogara mu M. Saka zvinoitika ka database dzevanhu vanoita inonzi phishing. Iye ari kukubira doesn't necessarily know what to do neinformation iyoyo. Vanokipa information yayo kuti ndane database revanhu vemuzimbabwe either mathousands atakutaura kana mamillions ndane 5000 names phone numbers and addresses dzevanhu vemuzimbabwe then they go with those painonzi black market not black market yekutengesa zvinhu zvabuda mushop pane black market inonzi black market chaiyo yekuti chero maorgans emunhu unogona kumatengekoko ndiwo black market original Saka then they go ku black market and they say tine personal information yevanhu 5000 ari kuida ndiani iye ari kuida anoziva zvaanoita maeke nayo ndozvekuti mukunanga nozofonerwa mbuya kumunda tine muzukuru wenyu ari kuuk ari why zita renyu ariwana kuya kuyaa Phone number yenyu aiwana saka tiri kutouya kuemu iko zvino izvi ane parcel yaakutumirai isurprise ningi tine mothers day present surprise yamava vakarongerwa taakutoya nayo izvozvi so eh, why handi makaenta faya paya adress yenyu makaenta name yenyu ende ungaramba sei munhu ane phone number yako anoziva first name yambuya kumunda ini handitoizivi anoziva adress yambuya kumunda saka fishing neprivacy ndoti ndafana kungwarira kuti anything chakubvunza kana kwatokuamerica munhu anoramba kana kutaura jenda yake akabvunzwa newebsite kuti are you a man or a woman andotsvaga pakatonzi handida kupindura why because havadi neprivacy yavo
ndinoimba eh, tine zvinhu zvakawanda zvatinoramba tichingodzidza zvimwe zvacho zvokuti tinge tisingazive nai tichingo tikabvunzwa haa ndikuwana remahara remahara ekahara kai ndingotaura zvese ndodini ndobva ndatokurumidza kutaura kwacho kuti vatondinonokera bcause eh, vekuwhatsapp yapera ndakuda remahara saka but ipava ndopari kutorwa chi information yochizoshandiswa nedzimwe nzira dzisiri idzo saka ngatirambei takangwarira pakupedzisera bhaibheri Jesu akagona kushandisa social media kwenguva yaakararama pane here wangaziva kuti akaishandisa nenzira dzii ndoda kubata vanhu vaviri chete vakagara pasi jesu ndobata po vakashandisa social media vakaishandisa nenzira dzii
kungoti hayo kunenyaya yekuti pamwe kareko yaive effective but ndiri kutaura kuti pakanga pari kushanda messaging yatiri kuita iyi asi kuti po akanga ari kuzonyora zvake kuti even ari muprison the gospel was spreading vanhu vachiita sei vachitendeuka matsamba akanga ari kusvika ikasvika payoenda ichienda
Mazvita iyi ndo yakashandiswa na Paul. Aishandisa yekunyora chi matsamba. Kusangano rakati kuna nhingi shoko rechidini muda kuenda pana yajesu ndoda kutaura yapoa kuwedzera ipapo kuti yaitova nemaadvancements ayo nekuti i think ibhuku raromenzera atinatsoziva rinozotaura kuti aiteselas Hanzi Teserasi who is writing this. Eh, zvekuti it means pooka aitosvika pekuti aine mumwe munhu waainaretera iye po achitaura akamira mumwe munhu achita se achimunyorera futi saka yanga ine maupgrades yaitoita yanga itori ne and i can imagine kuti payaizotumirwa tsamba pane aitotumwa futi nayo saka isusu taakuiona katogona kuishora kabati for time yaoka ah! kutoita munhu anotozonyora mutsamba yako kuti by the way mashoko amanzwa yandipo asi inini satafadzwa tarumbwa anova iye ndiye akabata peni ndaakuchikukwazisaiwo on top of kukwaziswa kwamaitwa napo uyo aruna reda tsamba yandiri kunyendi saka zvani zvitori kumberi eh, koya jesu kristu Shalom. Jesu mukatarisa kazhinji kacho aishandisa maparables storytelling ndizvozvo ee nekuti waiti wamuteera kuti awatsanangurire communication inyatsokusvika zvaari kuda chaizvo chaizvo kuti ataure mukatarisa achiti ushe hwekudenga hwakafanana nezvakati paanoda kutaura kuti zvandiri kutaura izvi anoda kuve zvakati ngaave zvakati zvavainzwisisa kuti kana vachitaurirwa nyaya iyi vanonyatsokuinzwisisa kana vachinge vainzwa zvichavabatsira kuti vagone kuchengeta shoko vagone kurarama mariri nekuda kwenyaya yavadini yavataurira iri kufananidzwa neushe iri kufananidzwa nekumusoro kudenga kuti anoda kuenda ngaaite zvakati pakupiwa muenzanisa dai ndikumbire chapese nani ndisikuwaona

kushandisa zivo rekuti zvino zvino mubve kwamari mukurarama kwedu mabasa edu kunyange mukuparidzwa kweshoko renyu chaiko asi chitibatsirai zvino mwari dzimweni dzenguva mukushandisa ruzivo irworwo tinokutadzirai bachitipai wisdom kuti kana tozvishandisa tigone kutibatsira upenyu hwedu kugoendeka vakristu chedu mwari tigovandudzwa kuburikidza neruzivo rwakadai vaka chingonyengetera mwari kuti nokuse guidance kuri sei kuti munyika yatiri kurarama izere nouipi izere nounyengeri nezvose mwari zvinokwezva kutibvisa pamberi penyu atinongokumbira mangwanana namwari kuti imi mugone kufamba nesu mugone kuva nesu nguva dzose kuti tine chii chatingaita tigochiita sezvamunoda imi tigozadzisa kunyange shoko renyu apachingonyengetera mwari kuti kunyange nevana vedu vanokura vari kuchikura munyika yakakombama baba vatugabirirei baba vachengetedzei Kugovavhura maziso, kugovavhura nzeve, asi zvikuru kugovapa uchenjeri hwekugona kupatsanura zvakanaka nezvakaipa, kuti upenyu hwedu sevana vemwari hugoramba huri hwakafanira pamberi penyu, upenyu hwedu mwari hugoendeka tichirarama upenyu husina kukutadzirai mukati. Kurai nesu mwari kunyange anoda kudhaiva klasi iyoyi neprogiramu yese ichiri pamberi pedu Kana tinokumikidza kunyange navachabata basa zvose Mwari zvikufanira nokukuza zita renyu. Tinyengetera Mwari panguva ino pakati pedu vanga vapo vari kurwara vakaneta panyama nepamweya vaba zvataungana sezvino simbisei tikurudzirei mukati memwoyo yedu tigone kuramba takatarisa pamuchinjiko wemwanakomana wenyu chivai nesu mwari mangwananano namara tipedza kusiya zvose musara kristu muponesi wedu